Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Jo mee doriwwer, wat hu mer haut? Monster ne?
Ech géing mengen, jo. Zimlech vill Monster.
Jo.
Weess du eigentlech wat Monster sou gemeinsam hunn? Nee, soe mer. Déi eng kanns per Kamera schéissen an déi aner mat enger Waff. Genau wéi eisen zwee Bäitreeg New Pokémon Snap a Resident Evil Village. Vill Spaass!
Also Danilo, Jo. deem heite Spill zielen ech lo mol eppes vun deem hei, gell? du muss dech am Donkelen muss dech viru bewegen. Mhm. Du muss wirklich ronderëm dech kucken, well soss kréien se dech. Du muss Fudder geheien, fir se unzelackelen. Weess wat se da mëss, wa se bis do sinn? Waw, du muss fortlafen dann. Huels deng Kamera eraus an du mëss eng Foto vun hinnen. Dëst gëtt keen besonnesch grousse Bäitrag, mee deem engen oder aneren wäert et sécher gefalen. Et geet nämlech ëm den neie Pokémon Snap. Déi wou et nach net kennen wärten eng ganz nei en spannend Art a Weis kenneléieren wéi ee kann och ee Videospill spillen. De Prinzip ass niemlech ganz einfach erklärt, dir musst hei Fotoen vun de Pokémon maachen, net kämpfen, Pokémon sammelen oder un Arenaen untrieden, effektiv nëmmen Fotoen maachen. Klingt wahrscheinlech fir vill Leit zimlech langweileg, mee ech verspriechen, dat ass et net. Dir léiert hei de Professor Miro a seng Assistentin kennen. Hien erzielt Äech, dass hien méi wëll iwwer déi geheimnisvoll Lumina-Pokémon erausfannen. An dofir muss een duerch déi verschidde Gebieter reesen, Pokémon an mysteriös Blumme fir hien dokumentéieren. Fir dat ze maachen, kritt dir eng Kamera an de Kapp gedréckt an är Haaptmissioun ass, Pokémon a verschidde Situatiounen ze knipsen, fir dass de Professer méi iwwer se erausfanne kann. Dir reest awer net nëmmen duerch d'Gebitt a maacht Fotoen an dat war et dann. Wat Dir méi oft duerch ee Gebitt reest oder méi an der Story virukommt, kritt Dir méi Méiglechkeete fir verschidde Pokémon unzelocken, aner Posen ze provozéieren oder zeguer dass se an d'Kamera kucken. Fir d'éischt kritt der mol d'Fudder an dann de Scanner an dann och bësse méi spéit, wann der méi laang am Gebitt um gaange sidd, eng Aart Kristallkugelen. wou een da kann a Verbindung mat den Kristallblumen bréngen. Mee dat ass nach laang net alles, deemno wéi eng Interaktioun dir mat engem Pokémon ganz am Ufank vun der Streck gemeet hutt, huet dat heiansdo d'Auswierkungen op een anert Pokémon, wat sech da réischt méi spéit weist. Fir dat ganzt awer dann nach bësse méi spicy ze maachen, ginn et och Missiounen, bei deene muss een zum absolut richtege Moment eng Foto maachen, fir dass déi Mossioun kann ofgeschloss ginn. Kléngt vläit déck einfach, mee verschiddener sinn immens tricky an et muss een déck gutt oppassen an deelweis schnell genuch sinn a schnell genuch reagéieren. Do ka scho mol déi eng oder déi aner Verzweiflung eropkommen.
Hei sen ech, hihi. Oder hei. Oder wäert mat hei. He, ragekuckt.
Pro Gebiet sidd dir dann normalerweis ëmmer e puer Minutten ewee. Dir schéisst e puer Fotoen. An déi ginn och herno vum Professor bewäert. Et ginn eent bis véier stäreg Fotoen. Fir d'Pokémon-Sammler ënnert eis kann ee sech dann och hei amuséieren den Fotodex vollstänneg ze kréien. A wann der mengt, ah de Professor huet déi Foto awer net gutt bewäert, mär gefält se awer richteg gutt, da kann een déi natierlech och späicheren, bëssen Beaarbechten, hei kann een da mat Kontrast, Filteren a wéi Stickere schaffen fir d'Foto e bësse méi flott ze man oder ze gëmmi witzeg. Well et huet een nämlech een online Profil wou een déi Fotoe ka posten a jiddwereen op der ganzer Welt, wou dann logescherweis och Pokémon Snap spillt, kann eng Aart Medaile verginn. Richteg Interaktioun ass hei net, et geet wierklech just drëms fir är Liblingsfoto ze posten a vläit sou Medailen ze verdeelen. Sou, an zum Schluss zielen ech nach vun der sougenannter Lumina-Zone. Do geet et haaptsächlech ëm een Pokémon, wat dann schonn, wéi virdrun erwähnt, déi speziell Lumina-Fäegkeet huet, beziehungsweise duerch déi bestëmmte Kristallblummen halt déi Lumina-Fäegkeet huet, beziehungsweise Lumina ausstrahlt, wann een et sou nennen kann. An Jo, do ass een eigentlech just an deem Gebitt ënnerwee fir sou gutt wéi méiglech eng Foto vun deem Pokémon ze erwëschen. An jo, dat kann heiansdo e bësse méi tricky sinn, deemno wéi e Pokémon. Et kënne sech verschidde Pokémon nach an deem Gebitt verstoppen, wou een da muss fannen. Mee soss ass et relativ schéi gemeet an den Lumina-Effekt ass wierklech, wierklech ganz, ganz flott gemeet. An am Groussen a Ganzen ass et dat och schonn. Een, deen vill Aktioun an engem Spill sicht, ass hei wierklech fehl op der Platz. Ausser natierlech, et sicht een och mol d'Ofwiesslung an d'Entspanung, an dann ass Pokémon Snap genau dat Richteg. Fir déi Leit, wou den Deel op der Nintendo 64 scho gespillt hunn, ass dat hei praktesch ee Must-Have. Well d'Nostalgie. déi ass iwwerall vorhanden. D'Spill ass gutt duerchduecht, wonnerschéi gemeet a wierklech cute as fuck. A genuch Spillstonne kann een och investéieren.
Jo, dës Pokémon huet jo schonn zimmlech interessant geklongen. Mee weess de, wat an deem nächste Spill geschitt? Nee, ziel mol. Dat ass de komplette Contraire vun dengem. Du kënns an en europäescht Duerf un, d'Leit begréissen dech frëndlech, se loossen dech mat hiren Hënn spillen, du gëss an e Schlass agelueden, D'Herrin vum Schlass mécht sech souguer esou vill Suerg ëm dech, dass se permanent seng Meedecher schéckt, fir no där ze kucken. Et kléngt jo mega angenehm. Jo, weess de, wat, weess de, wat deen Assi da mécht? Deen Eenzeg Nee. spillt zerballert op se.
Mat Resident Evil Village geet Capcom mëttlerweil an déi aacht Ronn, wat d'Haaptserie ugeet. Nodeems de 7 der Franchise gekonnt en neien Twist verpasst huet, War ech natierlech immens gespaant wat dat Duerf do alles sou ze bidden huet. Mee Moment mol, Werwëllef? Vampiren? 3 Meter héich Fraleit? Ass dat iwwerhaapt nach Resident Evil? D'Story spillt puer Joren nom Horror vum Baker House. Den Ethan Winters, eise Protagonist, gouf mat Fra Mia an hirem Bébé d'Rose vum Chris Redfield ëmgesidelt an huet keng Anung, dass him nach eppes vill méi Schlëmmes bevirsteet wéi Pampers mussen ze wiesselen. Dat Klengt gëtt entfouert a sou fannt der iech an engem Duerf erëm, inklusiv Touristenattraktiounen wéi e Schlass, eng Fabrik oder d'Waasser Funland. Déi véier Lords an hire Leader Madame Miranda hunn eppes mam Bébé wëlles. Well den Ethan sech allerdéngs seng Number One Dad Kaffistaass wëll verdéngen, geet hie de Kampf mat all deem Gemëschtels an. Gameplay-technesch erwaart eis hei déi klassesch Resident Evil Achterbahn. Dir musst Rätsel léisen, op Géigner balleren, virun onzerstéierbar Géigner fortlafen an Är Emgéigend gutt erfuerschen. D'Waffekëscht seet allerdéngs dës Kéier Winke Winke, sou hutt Der de Koffer vu Resident Evil 4 permanent dobäi a musst ëmmer sur place Är Waffen, Munitioun an Heelmëttele managen. Crafting vu Munitioun a Co ass och mat derbäi. Apropos Resident Evil 4, ween un de gudden ale Resi 4 elo denkt, deen denkt och automatesch u säin Händler. Sou een huet d'Resi 8 sech och ausgeléint. Allerdéngs hu mer et hei mat engem wuelgeniertem Typ ze dinn, deen sech Duke nennt an iech och an der Story sou deen een oder aneren Tipp gëtt. Bei him kënnt der akafen, är Waffen tunen oder Schätz verkafen. Dir begéint och am Spill verschidden Déieren, déi der joe kënnt an dem Duke d'Fleesch kënnt bréngen. En retour kacht hien iech dofir Plaen, déi eis Stats verbesseren. Wat besonnesch cool ass, ass dass d'Duerf net nëmmen e schicken Ënnertitel ass fir eng réimesch Aart ënnerzekréien, mee et spillt och eng zentral Roll. Village ass am Verglach zum 7 méi oppen, a sou funktionéiert d'Duerf als eng Aart Hub Area, vun wou der bei déi eenzel Lords kommt. All Kéiers wann der an d'Duerf zeréckkommt, Kann net sinn dass der nei Moyenen hutt fir Gebaier opzemaen, vläicht aner Géigner begéint an dir kritt ëmmer nees d'Geléigenheet fir iech nach dee leschte Schatz oder Waffen-Upgrade ze kropen. Verstoppte Rätselen oder esouguer Mini-Bosse sinn also schonn eng Motivatioun fir nach dee leschte Steen am Duerf ëmzedréinen. Häerzlech wëllkomm bei Luxplaycard! Haut maache mer eis en Resident Evil Village, den den Rolls Royals vun de Resident Evelen. Mat wat fänke mer un? Mir fänken un mat dengem éischte Resident Evil. Klassesch, ass e bëssen tanky, mee geet trotzdem zaart erof. Schäerf dat Messer, Wéinst Resident Evil 8, Dir verstitt. Sou, an dann schneit der et. Net, net an ze klenge Stécker. Voilà, an dann d'Pan schéi waarm an eran domat. Als next Resident Evil 3. Beuh. Sou. Publikum hätt gären e bësse méi Schoss, e bësse méi. Balla Balla, dofir ganz e bëssen Battlefield dran, awer nëmmen e bëssen. Ups, bëssen ze vill, ma ass net schlëmm, ass de Leit schmaacht et trotzdem weg. Snacke zu next, huelt der iech eng frësch Scheif Bloodborne, kritt der iwwerall do wou et Werwëllef a Vampire gëtt. Dat gëtt der ganzer Saach nach den. Et war der versammtches an delicious Sip, vertraut mer. Schéin grouss opschneiden. Voilà. He'ert, he'ert der schon, dass dee Mix aus Balleren an Horror, dat gött. Next, en Drizzle, awer just e klengen Drizzle vu Resident Evil 4. Wéi gesot, denkt drun, just e klengen Drizzle, ganz e bësse Resident Evil 4. Sou, gutt ubroden, kuerz an den Uewen. Dir waart e bëssen. D'Zäit ass elo ëm. Ech mengen, mir kënne elo eisem Resident Evil Village kucken. Mmh. Mmh. Mmh, ja. Mmh. Dat ass esou nader e Resident Evil Village dran. Voilà.
Mee wéi ass dat da lo mat der Atmosphär an Horror? Hu mer et hei mat engem Resi 5 oder 6 ze dinn, oder setzt d'Spill am Verglach zum 7 vläit souguer nach een drop? Jo, dat ass e bësse schwiereg ze beäntwerten. Also wat feststeet, leider huet Capcom hei déi sécher Schinn gewielt a huet den Horror erofgeschrauft. Sécher, et ass keng Schéissbuerg wéi den Resi 5 a 6, oder och de 4, fir déi, déi den elo net sou gären haten, mee grad deen intensiven Ufank vum 7 kréien se einfach net getoppt. Et huet sécherlech seng spooky a freaky Momenter. Ech sinn och en décke Fäerdaarsch, dat heescht, ech si souwisou bei all Geräisch zesummegezuckt. Mee zumools géint Schluss läit de Fokus dach éischter méi op Balleren. Lueflech ass allerdéngs, dass Capcom eis eng besser Variatioun vu Géigner bitt an och d'Designs nees en zimmlech groteske Spaass sinn. An hey, Capcom huet dës Kéier souguer dru geduet dem Ethan e Charakter ze verpassen! Why is everyone dying on me?
Ech muss un dëser Plaz och kuerz d'Bossen vum Spill hei erwähnen. Déi sinn nämlech menger Meenung no leider esouguer dee schwächste Punkt vum Spill. Wann ee bedenkt dass de Siwen zimlech erënnerungswäert Bosse hat wéi den Jack Baker mat sengem Ketteseen-Duell oder d'Mama Baker déi Iech an engem Kaz a Maus-Spill an engem Haus gefaangen hält, Ja, do ass et hei éischter. Hey, gesäis dat, wat aus dem Boss erauswiisst? Wat mengs du, op wat se schéisse muss? Oder renn am Krees a verpass Headshots, bis dass de Boss dou duerch um Buedem läit. Do muss ech leider soen, hat de Siwe ganz kloer d'Nues vir. Mee bon, wéi stinn ech dann elo zu deem Spill? Et ass sécherlech e Spill wou mer Spaass gemeet huet, an zemools zu e gewëssen Deel, dee villäicht u sou eng Demo erënnert déi et nemme gëtt, wink wink. Hu mech ganz gutt ënnerhalen an ech wollt och déi ganzen Zäiten erausfannen wat et da elo mat dëser Madame Miranda an deem verdammten Duerf op sech huet. Mee iergendwéi huet dem Spill eppes gefeelt a mengen Aen. Ech mengen et ass sécherlech e gudde Resident Evil, deen an der Liga vun de Revelations Deeler spillt. An verstoot mech net falsch, ech war e grousse Fan vum eent a vum zwee, also vun de Revelations Deeler. Mee fir mat Kalibere wéi de Remake vum zwee oder och de siwen matzehalen, do hätt Capcom sech missen an mengen Aen méi trauen. Fir déi am Ufank genannte Fro ze beäntwerten, Village ass duerch an duerch e Resident Evil mat allem wat dobäi gehéiert an souguer iwwerraschend ville gudden Twists. Fir e Sequel wier ech allerdéngs frou wa Capcom nees méi den Slow Burn Horror vum 7 giff erabrëngen an och sou clever Gameplay Mechaniken wéi dat mat den Kassettenhënsch e bëss vermësst. Nichtsdestotrotz. Ech mengen als Resident Evil Fan misst ee seng Freed hunn un dem Spill. An och wann der trotz Resident Evil Fandom lo näischt kënnt mam Spill ufänken, kuckt et mol esou, nächst Joer geet mat e bësse Chance vläit d'Gamescom nees op a mir kréie garantéiert ganz vill schéin an interessant Cosplayen ze gesinn.

Ganz wichteg. Ganz, ganz wichteg.
Jo, ech mengen, mir nerven Iech och net méi ze vill mat eise schlechte Wuertspiller, ausser mir hunn nach e klenge Shoutout. An zwar kuckt Iech um Youtube, Link kënnt elo iergendwou, eng Lëtzebuerger Animatiounsserie mam Titel Skell and Ory un. Et si kleng Clips, kann ee gemittlech virum Schlofegoe kucken. An wann Iech déi éischt Folg ukuckt, fannt Der eraus, wisou an all guddem Haushalt Seef gehéiert. Vill Spaass!